Lunglei khawchhung kawng siam kan en thla dawn a, kan en thla pah dawn a. Tunah hian Lunglawn, Salem, Kawizau lai kan thleng thla mek a, Kawizau tawrh a helai hi. Kawizau kan per chiah. Umm, Kawizau kan per thla chiah a. Heng lai kawng hi Three Gate Ru AOC hi enga ti nge tih hi tam riau mai a, hei hi han sawi lawk kan han duh a, aa awmzia chuan helai kawng hi ehh NHIGCL khan an la tel vek a, mahse aw tunah hian an tender a helai kawng kha an chhuahna pawh rei tawh a helai kawng an tender na hi chhang tu mumal kha an awm hlei thei lo a, tunah hian DBNR hian an la a, mahsela heti hi la nia thawh hleih theih lo a la ni bawk sia, hei hi sorkar ang pawn an ngaihtuah reng a ni tih kha an han sawi a ni. AOC pump ah petrol pump ah helai mizo fat petrol pump kha kan pel phei chiah a sawlai piah deuh saw sawlai aww bus in a rap kai dawn chiah sawlai tang sawn tun kawng pwd in an siam thar kha a ni ta helai kawng hi. Kum kha leh chen lunglei kawng luan tawh hian heti anga vawi khat ta an tih hi a la awm ngai lo a, a chhenhmawh zeuh zeuh leh a resurfacing pan te te te hi chu kan hmu fo tawh a, heti ang taka kawng siam hi chu kan la hmu ngai lem lo a. Hei tum tliang thla zur tawh mai a ni, helai kawng hi a chhah zawng kha. Ahh tunah pawh hian hei ahh post velah hian eng nge a khawk neuh neuh ang chi lehkha tiang kha ahh hmun dangah hian an rawn post leh thin a mahse henglai lunglei kawng hi chu tuna an siam danah hi chuan ahh a chhah zawng. a hi a hnuai a hi fifty mm a chhah a nia chhah a tha khawp mai a chu pawh chu ah mi tam tak phei chuan hetiang zat a chhah tawh turah hian an ngai a mahse a chungah khan eh bitumen concrete cement ang kha bc an tih kha thirty mm an la thual leh ta a ni a vaiin eighty mm a chhah a ni ta a nih chu a chhah a tha tul tul a nia hetiang kawng hi lungleiin kan la nei ngai lo. zpm sawrkar chungah hian kan lawm tak zet a ni. Lunglei mipui te pawh kan thla muang University min pe bawk a, tun dinhmunah hian a thlamuan thlak khawp mai Lunglei mipui te zpm ah hian kan rinna kan nghat hle a ni. Kan Minister leh mla te helaia Lunglei kan mla te pawh theih tawpa helai min bawhzui sak. tute an nia an chungah pawh hian kan lawm tak zet zet a ni hei a chhah tha tel tel a nia kawng sir hi an en ila kang vui mai a ni hei footpath tun hma sang em em thin te pawh kha zawl deuh thaw tawh a nia hei footpath hi an en ila eh vawi khat chu han luan leh se a tiang a chhah hian footpath a ai sang daih tawh dawn tiang vel chu a nia nuam zur zur a nia an en thla zel ang.

Hei Civil Hospital hnuai BCN zo phei vek tawh a ni. Helai kawng pawh hi bitumen concrete kha thirty mm a hnuaiah fifty mm a vaiin eighty mm a chhah turu khawp mai. Kan lung leh leh mla te theih tawp an bawhzuina lawmthu kan sawi tak zet zet a. Tin, ATL Road pawh hi comment hi a awm leh zeuh zeuh thin a, ATL Road chungchang hi nia kan mla te pawh hian theih tawpin hman la an innawr reng reng a, mahse mahni kar deuhah khan Holi karah khan an hnathawk tam tak kha Holi hmang ve duh te an awm avang khan an ramah te khan an han haw ve a ni, chuvang chuan hna khan khaih lak leh deuh a. Hei hi nia, keini pawn kan vei khawp mai a, thei tawp in kan in nawr a, a duh anga kan thawh chak theih loh nai chuan mipui hriatthiam na pawh a ngai khawp mai helai kawng hi chu he tl hi, mahse party lam atang chuan thei tawp a in nawr a hmalak mek chu nia tun kan hei fifty mm bak ah thirty mm an phah na tur kha hei an phah kha aw hei. chhak tel tel a nia khawk mai mai lo vang BC ringawt kan tlan bitumen concrete chin ringawt pawh kha sawt awk thei lo an tlan pawn tunah hian BC hi venglai thla helai hi an ti mek a nih hi tunah hian veng lai thleng hi an luan a aaa awm zia chuan hemi tun vawi khat thawh khat na hi kilometre sawm pahnih thleng a nia mahse thawh chhunzawm char char tur tho a nia sales leh khatiang vel atang khan aaa APL road kawng siam hi a zawm phei dawn aw chu chu an report zuai a ni e.